Siam atangin a inreveal lehkhan pangpar atangte pawh an maw? Khatiang atangte pawh khanin Pathian hi kan Pathianin min be thei zel ni khatiang khan Pathian hi a hausa a, i mi kan mi ziak zel a min biak dan a thiam a nia. Kha chutiang Pathian chu nei kan nia, Pathian thu atangin Pathianin min be theia chuan kohhran emaw UK Zofa te kan ti ang kha kohhran anga kan awm khawm hian tunah pawh hian mi tam tak chu mite testimony atang khan thil tam tak kan lo hriat ka han ring a chu chu a nia chuan tawngtaina bible chhiar leh tawngtaina chu chu ka tah lo ni se chuan pawimawh em em pakhat chu Christian thian tha a ni tha. Kha chung ho chuan min influence thei. Kha ang te pawh kha kai ni min influence tu thei tu kha kan pick ve thei a ni maw? Kha ang te pawh kha a ni a. Chuan i quiet time kan tih hi in hrethiam theuhin ka ring a fian rilh tangkai. Hei hi. Ka nun min chawmtu leh min ianglotu ni ta chang chuanin engmah chhiar tur tawngtai tur ka nei loh chang te pawh awm thin. Pastor kan nia chu kan ro ve tho chang chuan ka thu taka Lalpa, engmah sawi tur ka nei lo, mahse i hma bulah ka rawn kal a ni, ka awm ta pawh a ni, I just come before your presence maw, minute sawm te maw tikhan ka rak a mak lutuk. Heta Pathian chu kan lo chhiar thin bawk hla thute a rawn ri vang vang thin. Chu chu inner voice kan ti ve leh a. I sixth sense pawh kan ti thei thung, sixth sense hi chu a khawvel lampang kohram deuh hlek te pawh a rawn inkhat leh a. I hemi spiritual warfare kan tih maw? I inner voice te kan tia quiet. Quite voice te kan ti a, khatiang kha kha khan min be thin. Chuta kan chuan kan nun hi Pathianin min rawn ti hak thar leh thin a ni a. Chutiang nun nei lo tan chuanin i Kristian na hi a ri chuak ang chauh a, zai dawn apiang a din a, zai zawh a thut kha mi ringawt kha chu a hahthlak a ni chu. Mahse Pathian aw kan ni tin nun a hre mi kan nih chuanin, Hetiang ah mi in min rawn fak a maw, fak lo a maw, kan thil tih mi in min hriat pui a maw, hriat pui a maw, lo e maw, min ti buai tawh lo. Chuan chu Pathian chauh kha kan hriat tawh ang maw? Ka ti ang kha nia, chutiang nun i kan life ah hian engtitura Pathian in a min ti nge tih kan hriatchian a, Kan kalna tur kan chiang a, vanrangah kan kal dawn a ni tih kan chiang a. He khawvelah hian Pathianin engti tur an min dah nge? Laiho inzawngei party a va kal va kal tur an min dah nge? He ka taksa harsatna tam tak a ina a bawm mek atanga mite tana chanchin tha hlimtu ni tura Pathianin min ti nge maw? A chang chuan responsibility ni ang deuh men pe a chang chuan tereuh te min pek te pawh Pathian tan a lian a awm lo a te a awm bik lo. Khakha nia kan tih tur kan hriat chuanin lungawi tak hlim takin kan ti thei kawkna nei ka nia ka chang chuan ka tawngtai Lalpa kha kawkna in ti dang thei ang ka ti a ti dang chuang lem lo. Kawng na neih chunga a rawn bawl tur hian min ti aniang te ka ti ta mai mai hetiang khan in maw i khani kan purpose kan hriat chuan he tirhkoh pawl a ni tling keimah awm a ti kha kha kha tirhkoh pawl a pawh tawng trai tawng trai chu ka khawngaihna i tan a tawk e ti maw. Kha kha i, keini pawh kan nunah Pathianin hlîm min dahsak te pawh awm ve thei. Kha kha Pathian purpose a nih chuan maw lawmna amah bawkin min pe. Chu chu nia a sawitu kan vangah em i duh tawk dawn mai ang maw?